Abaty Dinas Basing, mynachlog o'r deuddegfed ganrif ym Maes Glas, Tref Ffynnon, Gogledd Cymru. Pod yw hwn. Un o'r mynachod oedd yn byw yma bryd hynny. Efallai y gall Pod sôn wrthyn ni am fywyd y mynachod oedd yn byw yma. O, ia, ro'n i wedi anghofio. Mae Pod wedi gwneud adduned mudamdod, felly dydy o ddim yn cael siarad. A, wel, efallai y cawn ni fynd ar daith gyda ti. Gwych! Achos mae Pod yn mynd ar bererindod. Wyt, Pod, mi wyt ti. A nid dim ond teithio trwy'r wlad fyddi di, byddi di'n teithio trwy amser hefyd. Achos hoffen ni wybod, ydy pobl yn mynd ar bererindodau heddiw, ac, os ydyn nhw, ai am yr un rhesymau ag y byddet ti'n mynd? Cofio bacio pethau ar gyfer y dyfodol, Pod. Wyt ti'n barod i deithio trwy amser pod? Dy dasg, os wyt ti'n fodlon, yw can fod gymaint o resymau ag y galli di dros fynd ar bererindodau yn y dyfodol. Pe bai gennym ni lawer o arian i wneud y ffilm, fydde na effeithiau arbennig trawiadol yma. Ha! Ok! Wel, Pod, mae'n bryd mynd ar daith i'r dyfodol. Yng nghyfnod Pod, dim ond am resymau crefyddol oedd pobl yn mynd ar bererindodau. Heddiw, mae Pod yn mynd i ddilyn llwybr taith Pererin Gogledd Cymru. Gadewch i ni weld beth sydd wedi newid ers cyfnod Pod. Y man aros cyntaf ar bererindod Pod yw Ffynos Santes Gwenffrewi yn nhref farchnad Treffynnon. Bu Cristnogion yn dod yma ar bererindod ers y flwyddyn tu 660. Yn ôl y chwedl, torrwyd pen Santes Gwenffrewi i ffwrdd yma ac mae'r ffynnon yn un o saith rhyfeddod Cymru. Yng nghyfnod Pod, byddai pererinion yn ymdrochi yn nŵr y ffynnon gan gredu bod ganddo bwerau iachau. Mae hynny'n dal i ddigwydd heddiw. Aros, be ti'n neud? Alli di ddim mynd i'r dŵr â fflamingo mawr pinc? Dangos dipyn o barch. Mae Llwybr y Bererindod yn pasio llawer o symbolau crefyddol hanesyddol, ac mae pererinion heddiw yn ymweld â'r rhain, fel Croes Chwitffordd, croes garreg Cristnogol gynnar sydd â chysylltiadau â lleoedd mor bell â Cumbria. Edrychwch, mae Pod wedi cyrraedd Cadeirlan Llanelwy! Mae'n mynd i gael syndod. Yng nghyfnod pod, adfail oedd y gadeirlan, wedi'i llosgi'n ulw, a bu defaid a gwartheg yn byw yno am flynyddoedd. Mae'n hollol wahanol erbyn hyn. Diolch i Bere'r Union, llwyddwyd i ail-adeiladu'r gadeirlan. Byddai Pere'r Union yn cyfrannu arian neu'n rhoi elusen i helpu ail-adeiladu'r eglwys gadeiriol. Dwi'n meddwl y cytuni di ei fod yn werth y drafferth, Pod. Heddiw mae pobl yn dal i ddod yma i wasanaethau ac i weddïo.

Hmm, gwell i ti ddal arno am y tro a'i gadw'n ddiogel, efallai y gweli di hi eto. Byddai pererinion yng nghyfnod pod yn prynu cofroddion fel bathodynnau pererinion. Be fydd pod yn ei ddewis? Ah, ddylen i fod yn gwybod. Crys Ty a Spectols Hael Gwirion. Dyma hen eglwys Llan Gelynnin, eglwys o'r deuddegfed ganrif uwchlaw Dyffryn Conwy. Cafodd yr eglwys a'r ffynnon ei henwi ar ôl Sant Celynnin, Roedd cred bod dŵr y ffynnon yn iachau plant. Roedd yr elor bren sydd ar y wal yn cael ei ddefnyddio gan ddynion i gario eirch dros y bryniau i gynhybryngau.

A dyna Pod y Pererin wedi cyrraedd Cadeirlan Bangor. Mae llawer yn credu mai Cadeirlan Bangor yw'r hynaf yng Nghymru. Cafodd ei sefydlu yn 546 ar ôl i Deiniol, a oedd wedi sefydlu'r eglwys ar y safle, gael ei gysegru'n esgob. Daeth enw'r safle o'r ffens blethwaith o'i gwmpas, sef Bangor. Mae'r pererinion hyn yn ymweld â'r Gadeirlan i ddysgu am ei threftadaeth. Maen nhw'n tynnu lluniau. Mae'n edrych fel bod Pod yn dysgu sut i dynnu hun lun. Gan amlaf, roedd pery'r undod yn cymryd dros bythefnos, felly bydd yn rhaid i Pod ddod i arfer a byw yn yr awyr agored. O oh dear, cofio am y tywydd yn y gogledd pod. Dyma eglwys Bein o Sant, lle pwysig i bererinion ymweld ag ef yng nghyfnod pod. Eglwys Beuno Sant sydd ar y chwith a'r capel ar y dde. Mae'r eglwys wedi chysegru i Beuno Sant, cenhadwr ac ewythr-i Santes Gwenffrewi, yr un y mae Ffynnon Treffynnon wedi ei henwi ar ei hôl.

Mae Pererinion heddiw'n mynd ar daith i gyfarfod a sgwrsio â Phererinion eraill hefyd. Dyma Pod yn cyfarfod â Phererinion eraill sy'n ymweld â Ffynnon Beino Sant. O, diar, beryg bod angen cawod ar Pod ar ôl ei holl deithiau, felly maen nhw'n cyflwyno rhywbeth newydd, diar oglydd. Dyma stop arall, dipyn o ffordd ar hyd y glannau. Eglwys Bein o Sant eto? Yn y chweched ganrif, roedd hwn yn lle i beino gael heddwch a llonydd ar ôl bod yn brysur yn cenhadu. Yn nes ymlaen, bu'n llety i bererinion oedd yn teithio i Ynys Enlli. Heddiw, mae llawer o bobl yn dal i ddod yma i gael heddwch a llon Pod, be ti'n neud? Na, wir. Ti'n niwsans. Rho'r gorau iddi. Wyt ti wedi gorffen, Pod? Dyma rywun sydd ar y llwybr i'r Pererinion am reswm arall gwahanol. Mae'n rhedeg y daith ar gyfer elusen i godi arian at achos da. Dyma pam y mae llawer o bobl yn dod ar hyd llwybr y Pererinion heddiw. Mae hi'n ffansïo dy sandalau di, Pod. Efallai y gallwch chi gyfnewid sgidiau. Un peth da am daith Pererin Gogledd Cymru yw'r bywyd gwyllt a welwch chi ar y ffordd. Beth sydd gan Pod? Dyna beth rhyfedd. Dwi ddim yn siŵr wyt ti'n eu defnyddio nhw'n iawn, Pod. Mae diwedd taith pod o fewn golwg yn Isenlli.

Yn y cyfnod hwnnw, roedden nhw'n dweud bod dwy bery'r undod i Enlli yn cyfateb i un i Rhufain. Dyfalwch faint o seintiau maen nhw'n deud sydd wedi'u claddu yma. Tipyn mwy na hynny, Pod. A mwy. Pell ohoni. Maen nhw'n deud bod ugain mil o seintiau wedi'u claddu yma. Does dim rhyfedd bod yr ynys yn dal i ddenu pobl ar ôl yr holl ganrifoedd.

Mae Pod wedi cyrraedd Ynys Enlli fel llawer iawn o bererinion o'i flaen, mae cyfle iddo fwynhau tangnefedd a llonyddwch yr ynys. Dyma'r groes i gofio am yr ugain mil o seintiau sydd wedi'u claddu yno. medden nhw. Aros funud Pod, i ble wyt ti'n mynd? Cofio bod rhaid i ti fynd yn ôl rŵan. Ar ôl wythnosau ar y ffordd, mae Pod yn mynd adref i Abaty Dinas Basing wedi cwblhau'r bere'r undod. Da iawn Pod, ond cofia ein bod wedi deud bod angen dwy bere'r undod i Ynys Enlli i gyfateb â un i Rufain.